Mae'n really tough, ond dydy rhai pobl ddim yn hyd yn oed gweld bod nhw'n cario'r gene chwaith. So os nhw'n gallu mynd cannoedd o flynyddoedd trwy'r family tree, neb yn cael ei effeithio oherwydd bod o'n one in four chance o actually cael yn sal yeah. efo'r clefyd. A wedyn neb yn sylweddoli bod o'n cario yn y teulu.
Siamai pawb a croeso i ymchwil ar y gweill gyda fi eich cyflwynydd Jonathan Davies. Yn y benod heddiw, mae Gwenno Rowlands, ymchwilydd PhD ym Mhrifysgol Caerdydd, yn ymuno â ni i drafod ei ymchwil ar y lysosome. Mae ymchwil Gwenno yn canolbwyntio ar yr ensaim o'r enw acid ceramidase ac ar sut y gall camweithrediad yn yr ensaim hwn arwain at glefydau prin a difrifol fel clefyd Faber. Ond mae stori'n mynd ymhellach. Mae'r un prosesau'n gysylltiedig â canser ac Alzheimer's disease hefyd. Yn ogystal â'i gwaith draethurol, mae Gwenw yn gweithio fel llysgennad ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n ariannu ei phrosiect. Felly, dewch dyn ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Gwenw. Shwmae Gwenno, sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch, sut y ti? Iawn, diolch.
Diolch yn fawr iawn am ddod. Ti, o'n i'n ddweud bod yma, ti yw'r gwyddonwr cyntaf i ddod ar y podlediad. O, oh, so, bydd cool. yn profiad i ni gweld, you know, sut mae'r gwyddoniaeth yn kind of mynd ar y podlediad. Um, cyn i ni dechrau sôn am dy waith, dyn ni'n mm -hmm. dechrau pob penod o ymchwil ar y gweill gan sôn am ein wythnosau yn y byd ymchwil. Okay. Felly, be ti wedi bod yn neud yr wythnos diwetha, os rhywbeth ddiddorol wedi digwydd, ie, yeah, be ti wedi bod yn neud? Wel, dwi wedi bod off am fatha dau wsos, so dwi'n rili neud yn byd llawer yn y gwaith, ond ie, yeah, bore yma oedd, um, oedd y labordy wsos dwytha, 'di cael fatha shutdown achos mae'r fume hoods 'dyn ni'n gweithio yn angen hmm. fatha deep clean bob hyn a hyn. So wrth dwytha oedd yn berffaith i fi gael amser off, ond bore yma o'n i'n gorau rhoi bob dim yn ôl i fewn. A dwi'n mwyn gwybod ti wedi gweld fume hood o blaen, ond maen nhw'n ofnadwy o anodd i actually... Ie, yeah, o'n i'n basically tha pry cop yn kind of fatha cropio ni fewn i'r thing a dyn- do'n i'm i fewn iddo fo ond do'dd hannar corff i fewn iddo fo so odd o bach yn yym bach o strygl ond ie 'sych chdi 'di ca'l laff gwell fi bore 'ma'n trio roi fe'n dim yn ôl at 'i gilydd ond ie.
Dwi ddim yn swnio'n hwyl. Na. Bod honest. Do ddim.
Na. So
So heblaw am y fume hood, sort of beth yw cynllun am weddill yr wythnos te? Be, be kind of sydd ar y gorwel? Yym dwi angen dechra neu' ryw adwaith newydd yym fory 'wan ma' siŵr yym so dwi 'di neud yr ymchwil i gyd am yr adwaith cyn dechra fo felly fory ie dwi jys angan trio pull myself together a actually ca'l y gyts i ddechra neud o. Mae o'n rili scary 'sti 'tha ti'n ymchwilio fewn i rwbath am mor hir a ti 'tha isio neud o'n berffaith a wedyn Ie, mae o jyst potluck os 'di o actually'n gweithio. So ie mae o bach o mind maze rili os 'di pethau'n mynd yn iawn neu beidio so gawn ni weld... Ond... ...sut eith fory. Siŵr o fod os nad yw'n mynd yn yn iawn mae hwnna'n rhyw rhyw canlyniad ei hun on'd yfe?
Yndi ond dwi'n ffeindio fo'n rili anodd os o'n i'n deu' hynna odd yr peth mwya' dwi'n stryglo 'fo efo'r PhD 'di fatha acceptio, derbyn pa pethau mynd wrong, a fatha... Mm. Mae'n kind of teimlo fatha ti'n pwyso restart button bron iawn yn wythnosol, fatha... Oce, okay, be dwi'n ei nesa, be, sut i fod i weithio hyn allan, sut i fod i drwsio'r problem, fatha... A even, be ydy'r problem, fatha, weithiau dwi'n mynd yn gwybod be sydd yn mynd yn anghywir yn yr adwaith, mm. so... Dwi'n licio iwsio'r fatha analogy o fatha coginio. Um, mm. So os ti'n neud cacan a ti'n dilyn y recipe yn exactly fel mae'n deud ar-lein, ti'n neud o, wedyn ti'n tynnu'r cacan allan a mae'n dod allan fatha monster. Fatha, yeah. Dio ddim yn dod allan fel ti'n gobeithio fod yn dod allan a fatha, ti di neud bob dim fel o'ch di meddwl o'ch di fod i neud a wedyn diolch ddim yn gweithio allan. So, Hmm. Gawn ni weld. Dwi fo high hopes am yr adwaith yeah. yma. So, a jyst gobeithio fydd y tro nesaf ddim bach gwell. Yeah. Ond ie, yeah, i san y TV, di o ddim... It's no good, ond... Ie, yeah, dwi'n meddwl dwi wedi fatha gwella fy hynna loads ers i fi ddechrau'r PhD, so yna blwyddyn i fewn o'n. Mm. So dwi'n meddwl dwi wedi dysgu sydd dderbyn failures a setbacks loads mwy wwan. Hmm. Nag o'n i i ddechrau fo i. Hmm. Ond, ie. Yeah. Achos mae, mae nhw'n dod yn wythnosol. O, oh, ie. Yeah.
Mae o tha... Ti'n cael un a ti'n tha, oce, okay, iawn, ie. Yeah. O hwnna rei drwg, ond... Mm. A ti'n cael nhw'n soswedyn a ti'n meddwl, o, fedra i ddim cael yn ôl o hyn. Tha, dwi'n eisiau cario ymlaen, tha, fe sy'n fedra fynd yn ôl i'r lab fori, tha, dwi'n eisiau mynd i gwaith, bla, bla, bla, bla, bla, tha. Yeah. Mae o just vicious cycle, yndi. A wedyn, os ti ddim yn mynd i fewn, ti'n tha, o, oh, dwi'n failure dwi angen fatha ie mae o jyst yn horrible. Ond, Ond... lyfio'r PhD ddo.
O'n i'n mynd i ddweud yr un peth. Mae yna highs and lows ond nhw. Mae, like, yeah. weithiau ti'n neud pethau, mae'n mynd yn really great, a ti'n just yn meddwl, oh, mm. oh, fab, wi wedi crac o fe nawr, wi yn, like, basically doctor. A wedyn yeah. yr wythnos nesaf, mae rhywbeth bach yn digwydd, a mae'n just diwedd y byd, mae'n ma bonkers. Ond dwi'n meddwl, ti'n just gorau dysgu sut i ddathlu y small wins. Mm. Fatha, dydw o'n, er enghraifft, os wneith yr adwaith ma i fi fori weithio, like, oce, okay, iawn, wsos fi'n mynd yn ffantastig. A wedyn dydd iau, dydw a dwi'n trio neud rhywbeth arall, mynd wrong, a dwi'n worst week of my life. Yeah. So mae just yn massive roller coaster of emotions mm. yr, holl, yr holl amser. Ond dwi'n meddwl dyna sy'n neud o'n hwyl ac yn ddiddorol. Mm. Fatha, y rheswm nes i wneud y PhD oedd achos oeddwn i'n rili bod yn job fi. Fatha, o'n yeah. o'n i wedi bod yn y job am fatha tair mlynedd. A o'n i'n enjoyo job fi ac o'n i actually reit dda yn job fi. Dwi beth yn dweud bod fi'n dda yn y byd, ond mm. o'n actually reit dda yn job fi, ond oedd o'n just boring. O'n i'n neud yr un fath bob dydd, trwy mm. dydd. Dyna ddim yn nôns, dyna'n byd, oedd oeddwn i'n o'n eitha robot. Dyna o'n i'n disgrifio fy hun fel robot. Ac oeddwn mm. i just fatha, dwi angen rhywbeth, dwi yn barod i settle lawr yeah. a neud rhywbeth mundane bob dydd yeah. ar y funud. Tha, o'n i'n teimlo o'n i'n really angen neud rhywbeth fysa'n herio fi mm. a hmm. pwysio fi, push me to the limits. Yeah, no, ti'n gwybod, dyma rhaid ni... See how, how much I can take before I crack. Ond mae rhaid ni wneud pethau fel na, ond e? mae loads o amser dyn ni kind of settle lawr yeah. yn y dyfod. Like, so ni'n dweud bod ni'n ifanc, ond ni ddim mor ifanc ag o'n i'r wythnos diwethaf. Ond, yeah, um...
exactly. Ond dwi dal yn teimlo sa babi ddo. Dwi, mm. honestly, da, um, mae o reis, reis ddorol gweld, atho mae'r students i gyd yn ôl, atho mae freshers yn gair dydd, os yma, pob yn dechrau dod yn ôl i brifysgol. So, mae'n really exciting, atho, mm. a dwi dal yn kind of teimlo rhan o hynna, gan bo' fi yn y brifysgol ond fatha ar un lawr o dwi'n jealous dwi'n gweld n'w gyd mor excited ag yn rili fatha efo ffrindia' n'w a dwi fatha o dwi methu hynna ond dwi kind of dwi yn yr in between fatha dwi'm yn y hmm. stage o'r buzz a mynd allan bob nos a stwff fela ond Dwi hefyd kind of o gwmpas yr positive energy a'r atmosphere. Mae mae o'n mm. really neis, dwi'n meddwl. Mae o'n... Ie, yeah, fel myfyrwyr PhD, ni mewn kind of sefyllfa eitha odd mewn unrhyw prifysgol, ond ni, ni ddim cweit yn myfyrwyr yn y ffordd fel mae'r israddedigion y myfyrwyr, ond ni ddim cweit yn staff chwaith. Na. Ni ddim kind of ar y, ni kind of ar y kind of in-between bach odd. Yeah. Um, Yeah.
Dwi'n meddwl bod o'r sweet spot do, achos oedd ti'n... Dyn ni efo'r rhyddid, dyn ni angen, neu mm. dyn ni'n dyn ni licio cael, ond hefyd dyn ni efo rhyw fath o strwythyr, ond hefyd, dwi'n mwyn gwybod beth mae fel i fatha grŵp chdi, ond fatha mae fi a y pobl dwi'n gweithio fo, dwi'n mynd allan we mwy uan nag oeddwn ni pan oeddwn ni'n mm. gweithio. Ond hefyd, fatha, dwi mor falch bod fi ddim yn students dim mwy full time, achos swn i methu wneud o. Honestly, nes i fynd allan wrth dwytha ar nos lun, a oedd o'n absolutely nuts, a o'n i mor hungover dyna wedyn. A o'n i jyst methu wneud gwaith. Oedden ni'n, mm. ni, ond oedd pob yn, y, pob yn yr office rhyw fath, so oedd o'n ffain. Ond wy'n syni ar y foment, mae o ran fy wythnos i, wy'n jyst yn syni faint o'r pethau kind of achwanegol sydd gyda fi i'w wneud. Like, fi'n gwybod nes i ddechrau'r podlediad, right? Falle, doedd e ddim yn rhywbeth synhwyrol i wneud yr adeg y flwyddyn yma. Ond fel ddoe, ro'n i yn yr hyfforddiant ar gyfer dysgu. Yeah. Mae dysgu yn dechrau'r wythnos nesaf. Mm. Yn ogystal â'r gwaith PhD sydd gyda fi, wy'n wneud prosiect arall ar gyfer offeryn Cymraeg arall. So, yn y gystal cool. hwn, mae gwaith ymchwil na, mae gwaith dysgu, gwaith fy PhD fy hun, yn y gystal â like, pethau eraill, just mewn like, byw bywyd. Mae'n... Ie. Yeah. Ie, yeah, dwi'n gweld fy hun, dwi lot mwy brysur wwan na mm. dwi'n meddwl dwi rioed i bod. Atha, dwi'n... Ie, yeah, mae'n teimlo atho bod ni'n gweithio llawn amser, ond dyn ni ddim, dyn ni students. Yeah. Dyn ni'n neud yr pethau ychwanegol yma hefyd, atha'r cyrsiau yma, atha oeddwn ni dau wneud o ddoe. A atha, ie, yeah, dwi'n dwi, neud pethau ar yr ochr, atha dwi'n tiwtro ar yr ochr, a dwi'n gwybod ti'n mm, neud yr fath yeah, hefyd. Ie, yeah, fi.
Achos, even though dyn ni'n gweithio llawn amser, dyn ni'n strapped for cash hefyd, so... Yeah. Mae kind of Dwi'm yn gwybod pam, pam dyn ni'n neud o i ni'n hynna'n, dwi'm yn siŵr iawn, fatha... dyn ni, mae'n fatha self-torture really iawn, mae o'n on, on the fun side kind of thing. Ydy, mae ar y ffin rhwng pain a pleasure ond fe. Ie, yeah. ie, yeah, mae'n yeah. mad, mae'n... fatha humans, dyn ni yn Very yeah. weird. Efallai mae'n dweud rhywbeth amdano ni. Gia, illa o'n iwr ysfaisi. Ie, ie, falle. So, mae hwnna'n kind of rhoi rhyw fath o segwe nice i ni. So, ti wedi, bod, ti wedi dweud dy fod ti wedi bod yn glirio'r kind of fume hood mas yr wythnos mm -hmm. ma, neu rhoi pethau nôl mewn. Ond, really, falle bydd yn werth kind of sôn am beth ydy dy prosiect ymchwil di? Oce mae o'n llon' ceg rili ond yym ar y cyfan dwi'n trio darganfod triniaeth arloesol i glefydd y stori lysosomiaeth yym so ma'r lysosome yn organu o fewn pob cell yn y corff a yn syml be mae o'n neud ydi mae o'n cymryd bob dim sy'n dod i fewn i'r gell mae o'n fatha ailgylchu n'w i fewn i adnodda' defnyddiol i'r gell so ie os mae rhywbeth yn dod i fewn mae o'n torri fo lawr a mae o'n poeri allan rhywbeth fatha egni fedrith y gell wedyn ddefnyddio i neud rhywbeth arall efo pwrpas so mae o'n ie basically mae o'n dod â petha sydd ddim efo pwrpas i fewn i'r gell a mae o'n ie rhoi rhywbeth allan sydd efo pwrpas so mae o'n organyn ofnadwy o bwysig o fewn y gell, a dwi'n meddwl fatha, dwi'n yn cael ei drafod yn aml, fatha, yn bioleg yn ysgol, dwi'n yn cofio clywed amdano lysosome. Um, ond ie, yeah, mae o'n, mae o'n organyn pwysig, so ar y funud dwi'n o ddydd i ddydd, mae'r lysosome yn cynnwys gymaint o enzymau gwahanol. Mm. A yr enzymau yma sydd yn

a wedyn ma' hynna'n achosi'r lysosome i fyrstio, a wedyn ma' contents y lysosome i gyd wedyn yn lîtsio i fewn i'r gell, a wedyn ma' hynna wedyn yn achosi'r gell ecsblowdio, a wedyn basically mae o jyst yn vicious cycle o os 'di enzim ddim yn gweithio, ma'r lysosome yn byrstio, ma'r gell yn byrstio, a wedyn os ti'n cael fatha gormod o hynna'n digwydd o fewn un yym organ o fewn dy gorff di, ti'n cael organ failure. So ie mae o jyst yn un cycle vicious sydd yn digwydd a achos bo' 'na gymaint o adrannau gwahanol o lysosom all fynd yn anghywir mae o'n ie mae o'n jyst horrible rili so... Ond ma' fel o- dwi 'di bod yn neud tipyn bach o ddarllen reit jyst i kind of er mwyn i fi gadw lan gyda ti heddi yym Mae LSDs weithiau, so be, lysosomal storage disorders? Ie. Kind of dyna'r beth ti'n edrych arnyn nhw, kind of ffordd i ymdrin â nhw mewn ffordd Ie. kind of fwy effeithiol efallai, achos mm -hmm. o'n mhm. i'n syni bod LSDs um, yn gallu arwain at O, na, sori, wi wedi cael deall. So mae Faber disease yw e? Ie, yeah, Faber. So mae hwnna Ie, yeah, sori, be o'ch di am ddeud? Sori. No, no, just check So mae lysosomal storage disorders yn gallu arwain at kind of mwy o symptomau sydd yn cryf fel neurodegeneration, developmental delay, organ damage. A mae'n ma, ma, ma rhywbeth really bwysig. Oh, yeah, so kind of basically... Yndi, mae o, ond mae o'n... Basically, os ti efo LSD, so lysosomal storage disease, mae'r fatha chance o chdi'n syrfeifio ar ôl ca'l dy eni yn rili rili slim so unwaith ti yn ca'l dy eni efo fo fedrith life span chdi fod yn diwrnoda', wthnosa', misodd a wedyn os 'di'r babi digon lwcus i fyw ne' dwi'm yn gwbod digon lwcus neu anlwcus i fyw pasio'r stêj- stages cynta' 'na wedyn mae mae o'n horrible achos ie ma' 'na de- developmental delay fatha nest ti ddeud 'tha neuro- neurodegeneration a dydi fy- t'od os 'di'r plentyn yn byw fydden n'w methu cerddad fydden n'w methu siarad fydden n'w methu methu byw bywyd normal yym ond ar achosion eryll ma' ma' 'na fatha s- stages gwahanol so fedri di ga'l severe LSD ne' fedri di ga'l t'od moderate neu whatever a ma' hynna'n feddwl fatha fedri di fyw up to your teenage years ella. Hmm. Ond ma'r symptoms yn wahanol yn dibynnu pa ensym o fewn y lysosome sydd wedi ca'l 'i effeithio. Yym a wedyn ma' hynna hefyd yn yn dibynnu... ma' hynna wedyn yn newid y symptomau mae pobl yn cael so fedri di gael fatha early onset dementia pan ti'n literally fatha deg oed yym hmm. neu ie ma' dydi ti'm yn tyfu fel ddylech chdi neud neu ma' ma'r achos bod ma' 'na fatha 70 math gwahanol o LSDs a ma' nhw gyd yn gysylltiedig â symptomau gwahanol. Ie. A ma' hynna'n ma' hynna'n feddwl bod o'n yym clefyd ofnadwy o anodd i diagnosio hefyd. Hmm. Yym ond dyna dwi me'wl dwi me'wl ma' 'na lot o waith yn ca'l 'i neud ar y clefyd ond achos bod bo' 'na saith deg math gwahanol neu dros saith deg math gwahanol a bod o'n brin hefyd 'di pobol ddim rili gwbod amdan y peth fatha hmm. even doctoriad fatha dyn nhw'n achos bod o mor brin fatha dyn nhw'n gwybod yeah. dyn nhw'n ymwybodol o'r clefyd so mae'n hynod o anos um, yeah, diagnosio nhw ond mae lot o blant sydd yn byw yn i, i fatha um, teenage years nhw, so maen nhw'n cael ei diagnosio fo um, fatha juvenile arthritis mm. achos bod yr symptomau efo'r corff yn debyg i arthritis ond wedyn beth sy'n digwydd wedyn ydy maen nhw'n cael triniaeth teg at yr arthritis ond dyn nhw'n gwella a wedyn maen nhw'n cael ei diagnosio fo'r LSD yma yeah. ond erbyn hynna mae o kind of fatha

Ie so dyna 'di peth efo LSDs gwahanol effeithio organau gwahanol so... Hmm. ...fedri di ga'l ma'r lysosome o fewn y celloedd yn y yn yr ymennydd hefyd yym a... Hmm. ...wedyn dydi'r yy dydi'r enzyme replacement therapy methu mynd trw'r blood brain barrier yym felly dyna 'di holl pwrpas a ffocws ym doethuriaeth fi ydi creu moleciwlau bychan allet fynd trwy'r blood-brain barrier 'na i drin LSDs sydd yn yr ymennydd yym a hefyd tu allan i'r ymennydd so achos bod 'na ddim byd allet fynd trwy'r blood-brain barrier ar y funud i drin y clefyd dwi me'wl ma' hynna yn rwbath major o fewn y doethuriaeth.

Mae o jyst yn chain reaction a mae yna loads o waith i cael ei wneud i dri, yeah. hyd yn oed darganfod bod hyn yn thing sydd yn bodoli. So, hmm. yeah, mae o dal ar stages really cynnar. So. Um, mae'n
really ddiddorol kind of sut mae'n effeithio. Mae'n rhywbeth mod i ddim yn gwybod amdano fe cyn hyn, cyn siarad y ti am hyn. Um, yeah. Ond fel dwi'n deall, ti'n gweithio ar hyn mewn grŵp o gwyddonwyr eraill sydd yn edrych ar kind of ffactorau eraill sy'n effeithio ar y lysosome? Ie, yeah, yn union.
So, dwi'n... Dwi'n meddwl mae doethuriaeth fi reit unique achos ti oedd ti fel unigolyn yn hmm. gweithio ar rhywbeth, prosiect hollol independent, hollol kind of ar ben dy hun, ond dwi yn gweithio o fewn grŵp um, o fewn yr MDI, sef Medicines Discovery Institute yn Brifysgol Caerdydd, a maen nhw wedi bod yn gweithio ar y prosiect yma ers blynyddoedd, um, a mae yna ma na llwyth o waith gwych wedi cael ei wneud yn y dyfodol cyn i fi gyrraedd, so dwi basically just yn picking up where someone else left off kind of thing. Hmm. So, mae yna, fel dwi wedi dweud gyna, fatha mae yna lawer o targedau gwahanol fedrwn ni ffocysu ar o fewn y lysosom. So, mae yna yeah, mae yna tîm ohono ni'n gweithio ar targets gwahanol, um, ar fathau o folecwl, foleciwlau gwahanol i'r un targed. Um, mae yna tîm o biolegwyr yn neud y testing i ni a hefyd yn sbio fewn i'r Hmm. ffactorau eraill o fewn y celloedd so mae o'n team effort rili da rili um, dwi'n rili lwcus o fod y rhan o'r yeah. o'r grŵp um, a mae o'n rili helpu achos ti'n fath o'n i'n sôn gynnaf o'r ups and downs i gyd yn ni'n gael o fewn y doethuriaeth fatha mae o'n helpu bod pobl eraill yn rhan o'r tîm fedrai t'o' ofyn am advice a cymorth a t'od emotional support hefyd... Hmm. ...so dwi'n kin' o' dwi'n dwi'n lwcus bo' fi'n gweithio ar y tîm radd o flan fel unigolyn achos o'n i methu neud o ar ben fy hun. Ie. Mae o jyst we ry cymhleth. Hmm. Ie. Ma' ma' cymuned yn bwysig wrth wneud Pee Haitch Dee on'd yfe? Ma'n... M-hm. ...dyna'r kind of peth pwysicaf i fi. fi er mod i'n gweithio ar fy mhen fy hun, fi'n gweithio mewn swyddfa yeah. o bobl sydd yn cefnogol. Mm -hmm. um, a mi'n gwybod bobl sydd yn kind of, gweithio ar ei ben ei hunan, a mae kind of, tair flynedd o wneud PhD yn rhywbeth eithr unig. Ond... Yndi, a dwi'n meddwl, so, dyn ni wedi gwneud cyrsiau o'r Coleg Cymraeg a un o'r so, topics oedden nhw'n trafod oedd teimlo'n unig drwy gydol y doethuriaeth a mae yna lot o bobl yn syffro ac yn stryglo hefo t'o' bod yn unig a ballu ond dwi me'wl mae o 'dyn ni'n 'dyn ni dau yn lwcus bo' ni efo cymuned... Hmm. ...da o'n cwmpas. A dwi me'wl 'dyn ni lwcus hefyd powb sy'n neud y doethuriaeth tr- efo'r Coleg Cymraeg ma' nw'n rhoi cymuned i ni syth bin a mae o mae o yn lyfli mae o'n mae o'n cymuned bach neis i fod yn rhan o so... Ond mae hwnna'n kind of dod â fi ar y pwynt nesaf. So wrth gwrs, mm -hmm. dyn ni'n cael ein cefnogi gan y Coleg Cymraeg, beth sy'n golygu yeah. bod rhaid i ni kind of wneud y gwaith academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg. So mm. beth i fi, fi'n gweithio yn y, yn y byd Gymraeg, wrth gwrs, mae fy, mm. ma fy nothuriaeth i yn Gymraeg, ond i si yeah. yn cemeg, sut mae hwnna'n mynd yn neud nothuriaeth yn Gymraeg i ti? Yym
na i'm deud clwydda mae o'n ofnadwy o anodd dwi me'wl... Hmm. ...dw- t'od dwi 'di deud gynna' bod yr resilience yn rili bwysig o fewn y doethuriaeth a bo' fi 'di stryglo lot efo hynna. Ond rwbath arall dwi wedi stryglo 'fo ydi'r Cymraeg. Hmm. A dwi'n teimlo'n gwilydd deud rili achos dwi'n so dwi'n dod o Ynys Môn dwi'n siarad Cymraeg efo teulu fi a ffrindia fi i gyd yym a wedyn i fi ddeud bo' fi yn stryglo efo'r Cymraeg dwi'n teimlo'n embarrased rili ond ma' iaith dydd i ddydd Cymraeg yn hollol wahanol i iaith ysgrifenedig... Hmm. ...wyddonol Cymraeg. Ma'r geiria' a'r termau jyst yn hynod o anodd. Dwi'n dwi'n defnyddio fatha dwi'n gweld o'n anodd fatha oherwydd dwi'n siarad dwi'n siarad lot o Gymraeg yn y labordy achos ma' 'na lot o bobol Cymraeg yn gweithio 'na sydd yn rwbath da arall ond pen dwi'n meddwl amdan petha' scientific a darllan papura' a ballu dwi'n darllan n'w gyd yn Sysnag. Hmm. So pen dwi'n actually gweithio ma' lot o'r petha' dwi'n neud yn mynd trw' brên fi yn Saesneg a ma' geiria' simple syml fatha y gair simple fatha weithia' dwi'n hyd yn oed anghofio be ma' hynna feddwl a dwi'n defnyddio google translate yn ddyddiol. Dwi gweld i transla- google translate ddim y peth gora' i iwsio defnyddio ond pen dwi'n fatha pen dwi'n trio sgwennu rwbath rili syml fatha dwi'm yn gwo be 'di aeroplane yn Gymraeg fatha sa'm pwynt i mynd ar y termiadur am hynna achos ma' Google Translate yn mynd i w'bod be 'di aeroplane yn Gymraeg dallt be dwi fe'wl so atha jyst geiria' random dydd i ddydd 'sa chdi'n defnyddio dwi jyst yn anghofio dwi'n anghofio be be 'dyn nhw. Sut wt ti'n delio gyda, achos siwr o fod ti'n creu termau yn cemeg, like, sa'n siwr faint o bobl sydd wedi wneud doethuriaeth yn cemeg, o faint o lynyddiaeth sydd yn bodoli yn y byd cemeg yn Gymraeg, yeah, so, so siwr o fod ti'n creu termau. So sut rwyt ti'n gwneud hwn? Does na'm llawer o bapurau scientific yn y Gymraeg felly ma' hynna yn anodd ond dwi yn ofnadwy o lwcus yym nath disgybl jyst cyn i fi ddechra' efo'r coleg nath o 'neud doethuriaeth efo'r Coleg Cymraeg mewn cemeg felly mae o 'di ie mae o 'di gweith- nath o neud lot o waith i greu termau newydd yym efo y tîm sydd yn gweithio i'r... Pa brifysgol sy'n neud y termau dwa? Bangor dwi'n meddwl. Ie yeah, so dwi'n meddwl nath o neud lot o waith efo Brifysgol Bangor i greu y termau newydd 'ma i t'od i gwyddoniaeth a y pwnc cemeg. Hmm. yym yn particular ond yym ar y funud i fod yn onest pan dwi'n sgwennu a dwi'm yn gwybod y gair de os dio'm yn dod i fyny ar termau nai roid o'n Saesneg jyst am ŵan. Dwi'n teimlo fatha dwi'm efo'r mental capacity i actually fatha fynd trw'r proses o trio creu term newydd... Hmm. ...yym Ie ond dod i'r flwyddyn ola' fyddai probably efo list massive o eiria' dwi 'di sgwennu yn Saesneg a fyddai angen ca'l n'w 'di 'neud a wedyn fydd o probably too little too late wedyn achos fydden n'w'n fydden n'w'n casau clwad gynno fi erbyn diwedd so ie ella ma' hynna'n rwbath dwi angen adio i to do list fi i ddeud y gwir. Ond ma' Mae ffordd, mae loads o pobl yn yn kind of cyfieithu neu sort of welshify couple o termau Saesneg a dyna kind of ffordd mm. mae o'n neud e. Ond fel siŵr o fod chi'n gwybod, ni yn or, like, hynod o literal yn Gymraeg. Mm. So mae'r ffordd ni'n cyfieithu termau fel arfer yn lot fwy um, literal, y, y, y gair, dwi e ddim yn gair academaidd fi'n ddefnyddio i kind of dangos y pwynt ma ydy hamster. Yn Saesneg, hamster yw e. Ond yn Gymraeg, mae'n boch dew, ond fe, fat cheeks. So mae'n kind oh, of... Na. Mae rhywbeth yn really kind of amlinellu y ffordd fel Cymru ni'n meddwl am pethau. Sut, sut mae'n dod i fyny mae'r gair boch dew? Siwr o fod, roedd rhywun yn eistedd mewn da farn 500 mlynedd nôl yn just meddwl, oh, that rat looking thing's got fat cheeks. Och dew. Um, oh my god. So, ie, yeah, dyna'r dyna peth, really. Mae'n... Mae kind of creu termau'n anodd. Mae'n... Ond, siwr o fod ddiddorol. Ie na mae o ond t'wod os pan dwi'n stryglo yn trydydd flwyddyn fi dwi siŵr fedra i ca'l chdi i gyfieithu bob dim i fi yn diwedd. Ie fi ddim yn gwybod y termau yn unrhyw iaith a fod yn onest so. Um, so basically ti wedi bod yn gweithio nawr ar y prosiect gyda'r tîm, mm -hmm. right? Yym, a ro'n i'n sôn yn gynharach am kind of, y kind of proses o arbrofi a sut mm. mae hwnna'n mynd. So, diwedd y PhD neu kind of pryd ti wedi ffeindio'r ateb, os ateb, like, pa fath o ateb mm. o ti eisiau ffeindio, a be wyt ti'n mynd i wneud gyda'r ateb, o be fydd yn digwydd gyda'r ateb? Yym so oddwn i 'di gosod fatha gôl personol i fi fy hun so neshi i ddechra'r project odd 'di ca'l i ddechra gan rywun arall o blaen ond nath nw kind of penderfynu cyn i fi gychwyn bod yr series yna ddim yn priority. So, mm. oedd yr adran cemeg yn gweithio ar dau neu dri series arall, oedd yn mynd yn well na'r series oedd ni'n dwi wedi dechrau ar. Ond y peth oedd, do'n am digon o bobl, do'n am digon o resources i actually

Be mae potency neu activity yn golygu? Just yn bras, be, be mae'n golygu? Um, so faint effeithiol mae'r cyfansoddyn dwi wedi greu yn atal yr enzym, so yn stopio'r enzyme rhag gweithio. Mm -hmm. um, felly mae'r enzym efo natural substrate, yr enw ceramide, um, a basically dyda fo'm bo' fi'n rhoid yr compound dwi 'di neud i fewn i corff person arall mae o'n kind of gweithio wedyn mewn competition be' sydd yn gallu mynd i fewn i'r ensign gynta' y compound dwi 'di neud ta'r ceramide m-hm a wedyn os 'di compound fi efo potency ychal ma' hynna feddwl bod o'n mynd i fewn i'r acids aromadase yn rili da ag felly

Yn ogystal â'r kind of LSDs, oes na mm. kind of fasau ddef ddefnydd arall ar gyfer y proses ma? Ar gyfer yeah. like, diseases arall neu? Ie, yeah, so
mae asesuramidase wedi cael ei ddarganfod yn broblem mewn llawer o gylfedau eraill. So mae cancer yn un major. Um, mae o'n over expressed mewn lot o celloedd canser so be sy'n digwydd ydi ma' asus ma' pan ma' ceramide yn mynd i fewn i asus ceramides mae'n ca'l i dorri fewn do... Hmm. ...fatha torri fyny fatha neshi ddeu' gynna' recycled i fewn i petha' gwahanol yym so basically ma' ma' y substrate a'r product yn kind of correspondio i cell death a cell survival. Mm -hmm. So, os di aceceramides yn cael ei overexpresio o fewn celloedd, yn enwedig celloedd canser, mae'r ceramide yn cael ei dorri, dorri lawr i fewn i rhywbeth o'r enw sphingosine, Um, a wedyn mae hwnna wedyn yn cael ei gyfnewid i rhywbeth o'r enw SP1 yym neu ma' rai' fi drio dwi'm yn cofio be' 'di'r actual yym enw'r compound ond yym ma' hynna wedyn yn trigro cell growth. M-hm. So ie os 'di can- celloedd canser yn cynnwys lot o'r asesuramedys 'ma a'r ceramide, mae o'n cael ei dorri lawr wedyn achos yr over-expression o'r asesuramedys i fewn i rhywbeth o'r enw S1P neu SP1. A wedyn mae hwnna'n achosi se- over, overly stimulate y canna cell growth. So mae hynna'n golygu bod celloedd canser yn tyfu lot gyflymach na celloedd normal. Right.
Oherwydd bod yr asesuramedys ma'n overexpressed. So Mae hynna'n rheswm arall dan ni isio ffeindio atalydd i'r asset remedies 'ma i atal o rhag weithio, i stopio'r tiod over excessive cell growth 'ma sy'n digwydd o fewn celloedd canser. Yym ond dwi'm yn meddwl bod 'na lot o waith ar y funud yn cael ei wneud i fewn i ymchwilio i fewn i asesu o fewn canser yn specific yym achos ma' 'na lot o dargeda eryll o fewn hmm. canser fedri sbio fewn i. Yym ond mae hefyd yn gysylltiedig â yym diabetes a yym dwi'n gwybod bod lot o'r ne' dipyn bach o'r tîm hefyd yn adran fi yn sbio fewn i kind of fatha yym Alzheimers a Parkinson's hefyd so ma' 'na lincs... Hmm. ...yym i heina hefyd so ie mae o jyst mae o'n very broad very complex system ond Ie dwi'm yn meddwl fatha pobol nawn ni byth rili dallt be' sy'n mynd ymlaen yn cyrff yn hunan so... Hmm. ...ella mewn dwi'm bo five hundred years ella ond... Ie. ...gawn ni weld. Ond ma'n ma'n rili dangos be' so cywiro fi os fi'n anghywir eto ond lysosomes naethon nhw ga'l eu disgyfro yn be' mil naw pump pump? Ie so dim lot yn ôl rili. Na. So Mae o mae o yn scary a 'tha dwi'n dwi'n fascinated bod 'dyn ni'n meddwl bod t'od gwyddoniaeth 'di ca'l ei ddarganfod canoedd o flynodd- fly- flynyddoedd yn ôl ond dydi o ddim rili 'tha ma' lot o'r gwyddoniaeth newydd sy'n ca'l ei darganfod ie ma' dwi me'l ma'r milestones a'r t'od y fundamentals o wyddoniaeth 'di cael ei ddarganfod ychydig o cannoedd o flynyddoedd yn ôl, ond mae'r pethau newydd 'ma dal yn popio fyny yn bob man. Mae o'n ever hmm. changing mm. world, mae o'n fascinating. Mae'n...
Ond just kind of er mwyn dangos y pwysigrwydd o dy waith di, right? Mm. Yn efallai nes i gael yr, yr, be, yr y statistics hyn o dy waith di, mm. ond be, one in 5,000 births worldwide yn dioddef o rhyw fath o LSD? Ie, yeah. ie, yeah. a mae'n really crazy da, achos nes i fynd i protas yn yr ha, a um, nes i fynd efo partner fi, a nath o'n neud cemeg hefyd, so ffrindiau partner fi oedd o, a oedden nhw gyd yn wyddonwyr hefyd, um, hmm. ac oedden ni gyd yn sôn amdan beth oedden ni'n neud, gwaith ni a projects ni a falle. A nath un o'i ffrindiau fo o brifysgol um, ofyn i fi, o, oh, beth ti'n neud? A nes i ddeud, o, oh, dwi'n sbio fewn i lysosomal storage disease. Ac o fatha, no way, ac yn eitha, Yndw, ti'n gwybod be' 'di o? Fatha yn dodd fatha niece fi efo fo nath 'i farw efo'r efo El Ess Dee a o'n i'n gobsmacked a powb dwi'n deud o ia dwi'n sbio fewn i lysosomal hmm. storage disease ma' nhw fatha e? Ond oedd y boi 'ma oedd fatha dagrau llgada fo ac o'n i fatha oh my god dwi 'di actually cyfarfod rwy'n sydd hefo link t'od i'r clefyd prin 'ma. Yeah. A Dwi'm bo, oddwn i jyst... Nath hynna neud fi yn ofnadwy o drist ond hefyd hapus bo' fi'n actually neud rwbath sydd yn actually hmm. meddwl rwbath i lot o bobl neu i t'o' ma' pobl yn pobl yn y UK yn cael eu t'od yym effeithio hefo'r clefyd ond

one in eight hundred births. So ie mae o jyst yn mad dydi? Fatha... Ond Ond mae o'n mae o'n genetic so dyna pam mm. mae hynna 'di digwydd. So os ydi t'od grŵp agos o bobl t'od cymuned bychan o bobl 'di t'od ca'l plant a creu teulu a ballu mae o jyst yn cario a yn buan ma' petha' yn sbredio'n rili sydyn fatha mae o'n... Hmm. ...mae o'n crazy faint faint o bobol sydd sydd efo fo rili yym ond basically mae o 'tha os os duda 'wan bo' fi efo'r gene a bo' partner fi Ryan efo'r gene ma' 'sa plentyn ni efo one in four chance o ga'l LSD ond 'sa n'w efo fifty percent chance o gario'r gene a wedyn one in four chance o ddim ca'l ei effeithio o gwbwl so dydi'r carriers y pobol sy'n cario'r gene 'ma o fewn eu corff, 'dyn nhw'm yn cael ei effeithio, 'dyn nhw'm yn cael y symptoma. Hmm. Ti'n gorau cael y gene gan dy ddau riant i gael y symptoma ac i, i gael dy effeithio efo'r clefyd. So, diolch yn necessarily feddwl os ti efo'r gene mewn dŵm yn glwm, ond fatha, swn i'n gwybod bod fi a fy mhartner efo'r efo'r gene yna, dwi'm yn gwybod os o'n i eisiau risgio one in four chance o Wyt ti'n... Um, o, basio fo mlaen. Wyt ti'n gallu cael um, embryonic screening am pethau fel yna? Gyda Huntington's a cystic fibrosis, ti'n gallu cael IVF a screenor embryos? Ie, yeah, so dwi'n rili really siŵr i fod yn onast. Dwi'n meddwl bod nhw yn gallu gwneud genetic testing i weld os dy'r rhieni hefo fo. Ond dwi'n mwyn gwybod os dyn nhw yn gallu efo'r embrio. Mm. Swn i'n... swn- Dwi'n meddwl bo' chdi yn gallu ond y peth efo hynna ydi ma' hynna'n procedure rili rili yym peryg i neud hefyd achos fedri di hmm. t'od ladd yr embrio wrth neud y sgrin yna so ma' hynna hefyd ydi o werth t'od werth neud hyna hefyd so mae o'n mae o rili tough ond dydi rhei pobol ddim hyd yn oed yn gw'bod bo' n'w'n cario'r jîn chwaith so 'sa n'w'n gallu mynd canol o flynyddoedd trw'r family tree neb yn ca'l i effeithio oherwydd bod o'n one in four chance o actually ca'l yn sâl efo'r clefyd a wedyn neb yn sylweddoli bod o'n cario yn y teulu so Mae'n yeah.
ma brochus ond fe. Mae'n mm. ma really kind of... Dylen ni wybod am hyn. Ie. Yeah. So.
Ond dyna dy peth, mae'n... Dwi'n meddwl, y peth mwyaf sydd angen cael ei wneud ydy codi ymwybyddiaeth amdan y peth. A, ie, yeah, gobeithio efo efo ymwybyddiaeth wedyn ti'n cael arian, grant, ti'n cael funding a ti'n cael mwy o hmm. support gan gan pobl a cwmnïau gwahanol so mae hynna'n rhywbeth arall lot o waith sy'n cael ei wneud yn y brifysgol yn yr adran MDI yn specific so maen nhw'n apply am dan grants o hyd achos dyn ni angen yr arian i wneud yr ymchwil so hmm.
Na, mae'n ei tynwyr. Ie. Yeah. Waw. Wel, diolch yn fawr. Um, Croeso. Cyn i ni dod i orffen, mae mm -hmm. kind of dau cwestiwn gyda fi. Un sydd yn eitha bwysig, mae'r un tipyn bach ysgafnach. Okay. Um, so mae cwestiwn cyntaf ydy, beth mae pobl yn gallu wneud i ymgysylltu â maes dy pwnc yn fwy. So efallai podlediad, llyfr, rhyw tudalen ar y we, just like rhywbeth mae pobl yn gallu gwneud just i kind of ffeindio mwy. Um. Um,
just simple Google. Dwi'n meddwl a chat GPT yn un da hefyd mm. i hmm. roed y breakdown o be di'r

Yym ond ia os 'da chi'm isio cael yn depressed peidiwch â sbio fewn i'r peth gormod.
Na wych so just basically just kind of edrych yn fwy ar be, be mae LSDs yeah. a sut mae'n effeithio. Mae yeah, ma hwn yn ei weld yn bwysig, yn cytuno. A wedyn, kind of cwestiwn olaf, achos ni wedi bod yn eitha difrifol. Um, mm. Be wyt ti'n neud i cadw'n sen yn ystod y PhD, neu yn ystod ymchwilio? Love Island, Gwyn, like, beth ti'n neud? Ie, yeah, um, Prosecco mwy na Gwyn, mae'n siŵr. Um, ond ie, yeah, dwi'n dwi, dwi, dwi treulio amser efo chwaer fi bob nos ferchar. So mae hynna'n un peth, dwi'n aros draw yn lle hi. A ma' lot o prosecco fel arfer yn involved yym a wedyn ma' wsos fi bob tro yn rili brysur so ia dy' Merchar dwi'n gweld fy chwaer a 'dyn ni bob tro yn neu' rwbath hwyl. Hmm. Yym nos Iau dwi'n chwara' pêl-droed yym football training so yym dwi'n chwara' i tîm lleol yym Caerffili Dragons neu Dreigiau Caerffili yym a wedyn fel arfar Um, bob dydd syl, dwi'n fo gêm ffwtsbol. Nice.
Um, so ia, pel droed, teulu, ffrindiau a digon o Prosecco. A seidar hefyd, dwi'n lefio seidar. So, yeah. nice, wych. Um, a wedyn yn olaf olaf, um, ble mae pobl yn gallu diffeindio di? Nid yn like, corfforol, ond ar-lein, os Um, Instagram neu rhywbeth gyda ti? Ie, yeah, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ti'n be, dwi'n lyfio LinkedIn, dwi'n cael notifications o hyd, ynddo. Dwi'n sy'n licio gweld beth mae pobl yn neud, be, the newest research going on, a dwi'n proper nerd, so... Um, a dwi'n meddwl bod, dwi'n meddwl bod fi um, ar wefan yr MDI hefyd, so yr er Ie Medicine Discovery Institute Prifysgol Caerdydd so... Na i roi couple yeah. o links yn y, yn y disgrifiad falle. Oh god!
OK, cool. Na wych. Wel, diolch yn fawr Gwenno, oedd yn fab. Croeso, nes i wynhau. O'n i'n nerfus, ond na, dwi wedi rili wynhau.
Diolch yn fawr iawn am wrando ar y benod hon o Ymchwil ar y Gweill. Heddiw, glawon ni am brosiect Gwenno Rowlands o Brifysgol Caerdydd sy'n ymchwilio'r lysosom a'r problemau sy'n gysylltiedig â hi. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon a hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan ymchwilwyr ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn ymchwil ar y gweill ar eich hoff lwyfan podlediadau. Diolch eto am rando, a byddwn ni'n nôl gyda mwy o ymchwil mewn bythefnos. Diolch pawb.